attention at ease our viewers across the world make una stand at ease and enjoy hot ogbonna feli feli news for pidgin news network where we dey sama latest news for naija and obodo oyibo yarns as e dey pan for we street parable as dem we forefathers dey talk am tori as e dey blow from the pidgin world go different different corner corner of the world patapata my name na roro pata twenty kilometre the news sabi news una welcome to pidgin news network world news. Pressure! Pressure! For the first time inside 68 years, Queen Elizabeth II no go use the traditional royal gun salute to celebrate her birthday. She don cancel the birthday say na on top of social media, internet dem go do am and na family affair. The queen go be 94 years for April 21. Mama no go gree. We no go gree oh, we no go sam sam, we no go gree eh, we no go sam sam. People dey waka waka for different streets and different states for America say dem no go stay for house for the lockdown. Dem don tire, dem wan go jolly, dem wan go work, dem no fit stay for house. Even sef for Iran, dem say make dem dey open business but Mexico Sabinus talk say sha o, e never reach time to open business but dem don dey open am small small one woman for new york for america wey dem call brittany jensick don take mistake give seventeen out of im eighteen children coronavirus she no get di symptoms so she no know say she get am and some of dis children na children wey she take from pipo to take help train as im own children god go save us person dey hala say no get shoe until e see person wey no get leg e say god I thank you. Ventilator wahala for Africa na big gbege. Oyibo na small matter. South Sudan, country wey get about eleven million people plus five vice presidents, only get four ventilators. Central African Republic get three ventilators for the five million people wey dem get. For Liberia nko, na six ventilators dem get wey dey work. Chai! Hmm. total total na 2000 ventilators dey work to serve hundred upon hundred of million people wey dey for public hospital for 41 country for we africa hey wahala dey o world health organization who sef shout yepa sake of say na more than 170000 ventilators dey america and dem dey cry dey beg dey find where dem go buy more say the thing no too dey enough for dem waka many for we head o we must to follow the rules of koro make koro no come go vex like ocean come dey enter different place koro abeg leave us for africa o leave the whole world we no get ventilators ten countries inside africa no get sam sam sam no single ventilator there who also talk say as this coro matter dey go wey be say now na just thousand thousand thousand upon thousand dey africa say the thing fit catapult go ten million inside three or six months for people wey go get am that catapult rubber go cut e no go fit fire ten million too much we no get that power abeg Koro waka leave us abeg make una stay at home. For Nigeria, medical sabinus don say make federal government quarantine all the people wey attend Mr. Abba Kyari burial, the former chief of staff to the president. Dem say dem pass twenty wey go there so dem must quarantine dem for over fourteen days and make dem also see the law. Oga Presido, Major General Muhammadu Buhari say im late chief of staff abba kyari dey stand gidigba against corruption for all im life na im make am im like am that is to say na no nonsense man for corruption he say the man im know am when he dey in his twenties when he don pass twenty years small and say the man don dey loyal to am for over forty-two years abba kyari wey say rest in peace na for sixty-seven years old him take carry waka there is fire fire on the mountain ah there is fire on the mountain run run run this fire matter this fire matter fire still dey worry for naija o fire don catch more than fifty shanties house wey dem take local wood dem build for different different corner wey plenty join themselves na dem dey call shanty o and dem say fire don catch fifty for ajegunle aj city for Olaiya mechanic bus stop off Orege. Ah, on Sunday, Rivers State government release 22 workers of Exxon Mobil staff wey no gree hear word wey carry waka waka inside the lockdown. They don release them make them dey go. For inside this lockdown call, thieves still dey thief, smuggle still dey smuggle. Ogun area one commander don jam block car 14,951 bag of rice and 225 used motor wey we dey call tokunbo na di controller for dat area michael agbara of area one command tok am my pipo make we join hand togeda fight dis koro make we win we go dey sambalidate una with latest news as e dey waka dey come dis na pidgin news network where news dey start from aheluna kpakam